Búgingi videomız tek ǵana IMG din, buddizm haqqındaǵı gúrriń emes. Bul pikirler kárwanlardan da tezirek júrgen Ullı jipek jolınıń qumlı talshıqları boylap sayaxat. Búgin biz siz benen birge Qaratúbeniń jańǵırıqlı úńgirlerine kirip, Zurmalanıń gerbish aspanına názer taslaymız. Únsiz músinler hámde freskalar tili menen sóylep atırǵanın tıńlaymız. Jáne de dál Orta Aziya, ásirese, búgingi zamanagóy Ózbekstan aymaǵında Hindistan, Iran hámde Greciya sonshelli aralasıp ketken Budda birinshi márte adam keypinde usı jerge enip, jer iyesinde mórlenip qaldı. Búgin biz ápiwayı sóz qalay etip tasqa, sawda jolları bolsa filosofiya jollarına aylanǵanın baqlaymız. Áhmiyetlisi, biz búgin buddizmdi jat qonaq emes, al óz táǵdirleriniń ajıralmas bólegine aylandırǵan adamlardıń tariyxına názer taslaymız. Bul Jayxun joybarınıń siz kútken gezektegi sanı. Bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz. basladıq. Biziń eramızǵa shekemgi altınshı, besinshi ásirlerde Arqa Hindistanda payda bolǵan buddizm dáslep Budda Shakyamuni atı menen belgili bolǵan Siddxartxa Gautamanıń tálimatına ergen kishi jámááttiń dini edi. Onıń azap aqıretlerden qutılıw hámde ruwxıy kámalatqa erisiwge baǵdarlanǵan tálimatı áste-aqırın dáslep Hindistan yarımatawı aymaǵında, sońınan bolsa ádewir Uzaqqa jayıladı. Biziń eramızǵa shekemgi dáslepki ásirlerde-aq buddizm mádeniy hámde sawda almasıw processlerine tartılǵan hám bul hárekettiń eń áhmiyetli baǵdarlarınan biri Orta Aziya aymaqları bolǵan. Bunday jayılıwdıń sebepleri de tosattan emes edi, yaǵnıy aymaqtıń geografiyalıq jaylasıwı onıń civilizaciyalar túyisken jerine aylanıwına tiykar jarata aldı. Sonday-aq, biz búgin Ullı jipek jolı dep ataytuǵın úlken kárwan jolları Qıtay, Hindistan, Iran hámde Jer orta teńizi jaǵalawların baylanıstırǵan jáne de usı jollar arqalı jipek, tatımlar, qımbat baha metallar hámde gezlemeler menen birge filosofiyalıq ideyalar jáne de diniy isenimler hámde kórkem dástúrler de tarqalǵanın Ayta alamız. Biziń eramızǵa shekemgi tórtinshi ásirde Aleksandr Makedonskiydiń júrislerinen soń Baktriya hám Sogdiana jerlerinde ózine tán mádeniy ortalıq qáliplesip, onda ellinlik, iranlıq hám de hind elementleri úylesti. Grek-Baktriya patshalıǵı hám onnan keyingi Grek-Hind patshalıǵı Olimp qudayları hám Jańa Shıǵıs isenimleriniń toqınasıw, maydanına aylandı. Dál usı dáwirde buddizm dástúri hám ellinistlik dúnya arasındaǵı dáslepki baylanıslar ornatıldı. Nátiyjede izertlewshiler grek-buddizmlik dep atalatuǵın ózine tán kórkem mektep, gandxar óneri júzege keldi. Biraq buddizmniń Orta Aziyada keń tarqalıwında sheshiwshi basqısh biziń eramızdıń birinshi ásirinde qurılǵan Kushan, imperiyası boldı. Kushanlar Qıtaydıń arqa-batıs aymaqlarınan kóship kelgen Yúwétjújé qáwimlerinen kelip shıqqan bolıp, Baktriyada ornalasqannan soń óz dáwiriniń eń qúdiretli mámleketlerinen birin dúzdi. Arqa Hindistan hámde Gandxaradan baslap Orta Aziya hám dalalarǵa shekem bolǵan jerler olardıń húkimranlıǵı astında bolıp, Kushan imperiyası Shıǵıs penen Batıs arasındaǵı haqıyqıy kópirge aylandı. Dál usı jerde buddizm mámleket tárepinen qollap-quwatlanıp, aymaqtıń barlıq iri qalaları hám oazislerine jayıldı. Hindikush hám Pamir tawları arqalı Baktre hám Toxarstan jerlerinde ráhibler, zıyaratshılar hám de násiyatshılar kirip keldi. Eramızdıń birinshi-ekinshi ásirlerinde-aq bul aymaqlarda dáslepki iri Budda orayları payda boladı. Qubla Ózbekstan, ásirese áyyemgi Termiz átirapı, buddizm mádeniyatı eń ayqın kórinetuǵın áhmiyetli noqatqa aylanadı. Áyne usı jerde Qaratóbe hám Fayztóbe monastir kompleksleri qurılǵan, sonday-aq, jańa dinniń bar ekenligin bildiretuǵın Ullı qurılıs, pisken geripishten salınǵan Zurmala stupası boy tiklegen. Arxeologiyalıq qazılmalar sonı kórsetti, Qaratóbe tek ǵana ibadatxana kompleksi emes, al úngil bólmeleri, meditaciya zalları, ishki háwliler hám muxaddes esteliklerdi saqlaw orınların óz ishine alǵan pútkil monastir qalası bolǵan. Onıń diywalları Gandxar kórkem óneri dástúrlerinde islengen freskalar menen bezelgen. Tekshelerde bolsa Budda hám Bodxisattva músinleri jasalǵan. Basqa monastir orayı Payaztóbe óziniń bay kórkem bezekleri menen ajıralıp turdı. Freskalar buddizm ápsanalarındaǵı saxnalardı sáwlelendirgen. Músinler bolsa hind hám ellinistlik formalardıń názik úylesimin bildirgen. Bulardıń barlıǵı buddizmniń regionǵa tek ǵana kirip kelmegeninen, al onıń mádeniy toqmasına aylanıp, jergilikli kórkem dástúrlerdi bayıtqanınan hám ózgertip jibergeninen derek beredi. Buddizmniń tarqalıwı Ullı jipek jolı menen tıǵız baylanıslı edi. Orta Aziyadan ótken kárwanlar tek materiallıq ónimler emes, al jańa ideyalardı da alıp kelgen. Sawdagerler menen birge muxaddes tekstler hámde esteliklerdi alıp júrgen ráhibler de háreket etken. Yaǵnıy sutralardıń awdarmaları ásirese áste-aqırın jergilikli tillerde payda bola basladı hám óziniń isbilermenligi menen tanılǵan soqd sawdagerleri buddaviylik ideyaların Qıtayǵa jetkeriwge tiykarǵı dáldashge aylandı. Áyne sol diylar sebepli buddizm Turfan, Dunhuan hám de Chjananda tarqaldı. Jáne de sol diylardıń ózleri bolsa jetinshi, segizinshi ásirlerge tiyisli sutralar awdarmaların qaldırdı. Bul bolsa olardıń buddizm dástúrlerine tereń baylanıslılıǵın. kórsetedi. Sonıń menen birge, Sogdiananıń ózinde buddizm ústem dinge aylanbadı, biraq ol sawda diasporalarınıń ruwxıy turmısına shekem kirip bardı. Buddizmniń Orta Aziyaǵa kirip keliwindegi tiykarǵı ózgeshelik onıń jańa sharayatlarǵa beyimlese alıwı edi. Ellinistik kórkem óner menen ushırasqannan soń, ol grek-baktriya mádeniyat ushın ádettegi bolǵan adam denesin súwretlew formaların ózlestirdi. Nátiyjede, Tariyxta birinshi márte Buddanıń antropomorflıq súwretleri payda boldı. Buddizm Iran kultleri menen óz-ara tásirde jańa nıshanlar hám de súwretler menen bayıp bardı. Solay etip, Orta Aziya mádeniy sinteziniń ózine tán laboratoriyasına aylandı. Bul jerde hind dininiń hár qıylı xalıqlar ushın túsinikli hám de jaqın bolıwǵa uqıplı universal qubılıs qáliplesetiǵın edi. Bul jerde hind dininen hár qıylı xalıqlar ushın túsinikli hámde jaqın bolıwǵa uqıplı universal qubılıs qáliplesetiǵın edi. Ózbekstanda tabılǵan arxeologiyalıq estelikler bul processtiń kólemine gúman qaldırmaydı. Terimizden tısqarı buddizm izleri basqa jerlerde de ushırasadı, máselen, Ferǵana oypatındaǵı áyyemgi Quwada arxeologlar jetinshi asır ibadatxanasın qazıp taptı. Bul jańa isenimniń keń tarqalǵanlıǵın kórsetedi. Bunday tabılmalar buddizmniń jergilikli qubılıs emes, al úlken aymaqlardı qamtıp alǵan pútkil bir ruwxıy sistema bolǵanlıǵın tastıyıqlaydı. Belgili missionerler hám awdarmashılardıń jeke tulǵası da áhmiyetli rol oynaǵan. Orta Aziya arqalı Qıtayǵa Kumarajeva sıyaqlı shaxslar sayaxat etkenligi málim. Ol buddizmde kisleriniń qıtay tiline ullı awdarmashısı, soqt aqsúyeki hámde Kushan malikasınıń ulı edi. Onıń ómirbayanı Orta Aziya támiyinlegen mádeniy almasıwdıń nıshanı bolıp tabıladı. Ol kóp tilli ortalıqta ósken hind hámde soqt dástúrlerin ózlestirgen Keyin Alla Qıtayda buddizmniń tiykarǵı tarqatıwshılarınan birine aylanǵan. Bunday mısallar aymaqta buddizm abstrakt qubılıs emes, al adam táǵdiyri hámde ómirbayanınıń bir bólegi bolǵanlıǵın kórsetedi. Solay etip, Jańa eranıń dáslepki ásirlerinde-aq Orta Aziyada buddizm jer júzlik monarxlar dininen arxitekturalıq estelikler, kórkem mektepler hámde jazba dálillerge iye bolǵan bekkem ruwxıy dástúrge aylandı. Onıń Ózbekstanda hám qońsı mámleketlerde bar ekenligi tek ǵana geografiyalıq sharayıt emes, al Evraziya mádeniyatın qáliplestirgen ideyalar ushırasatuǵın mákan bolǵan aymaq tariyxınıń eń áhmiyetli betine aylandı. Bul jerde buddizm jańa tillerde sóylesiwdi, jańa kórkem formalarǵa kiriwdi hám jańa xalıqlarǵa ashılıwdı úyrendi, bul bolsa onı haqıyqıy jáhán dinine aylandırdı. Ózbekstanda buddizmniń bar ekenligi haqqında sóz bolǵanda onıń materiallıq dálilleri, arxitektura, músinshilik hámde súwretlew óneri estelikleri birinshi orınǵa shıǵadı. Bular búgingi kúnde de izertlewshilerdi tań qaldırmaqta. Áyne olar bizge jańa eranıń dáslepki ásirlerindegi aymaqtıń ruwxıy hámde kórkem turmısınıń haqıyqıy kórinisin jaratıw imkaniyatın beredi. Olar arasında áyyemgi Termiz aymaǵındaǵı ansambllerge ayrıqsha itibar qaratıladı, sebebi bul jerde buddizm óziniń eń joqarı shıńına erisken hámde Hindistan menen Gandxara esteliklerine teńlese alatuǵın miyras qaldırǵan. Eń tásirli komplekslerden biri bolsa Ámúdáryaǵa jaqın tóbeleklerden birinde jaylasqan monahlar kompleksi, yaǵnıy Qaratóbe bolǵan. Qaratóbe ózine tánligi menen ajıralıp turadı, ol eki túrdegi arxitekturanı ózinde jámlegen, jer ústi imaratları hám jartasqa oyılǵan úńgir ójreleri. Bul jerde monax pikirlew ushın jalǵızlıqqa shegine alǵan, sonıń menen birge jámiyetlik turmıs ushın rawajlanǵan infrastruktura da bar edi, ishki háwliler, dálizler, muxaddes esteliklerdi saqlaw orınları, sutralardı oqıw bólmeleri, Komplekstiń bezewlerinde Gandxara kórkem óneriniń dástúrleri ayqın kózge taslanadı. Diywal súwretlerinde Budda hám bodxisattvalar súwretlengen, músinshilik dóretpeleri bolsa dáwirdiń tek ǵana ruwxıy emes, al estetikalıq idealın da sáwlelendirgen. Ayırım tekshelerde reńli naǵıs bólekleri saqlanıp qalǵan bolıp, Olar Orta Aziyadaǵı buddizm ibadatxanaları qatań asketikalıq mákan bolmaǵanlıǵın, kerisinshe, jarqın boyawlar hám de quramalı nıshanlar menen bezetilgenligin kórsetedi. Termiz átirapında jaylasqan jer ústi monahlar kompleksi Fayaztóbe de úlken áhmiyetke iye. Onıń tiykarǵı ózgesheligi házirgi kúnge shekem názik sızıqlar hám bay ráń-báreńliginiń izlerin saqlap qalǵan ájayıp diywal súwretler bolıp tabıladı. Fayaztóbe diywal súwretlerinde Budda ómirinen kórinisler hám nıshallıq mazmun menen tolıqtırılǵan epizodlar sáwlelendirilgen. Bul jerde kórkem-óner tálimattıń dawamına aylanıp, filosofiyalıq ideyalardı ápiwayı adamlar túsinetuǵın obrazlar diline awdaradı. Fayaztóbedegi Gandxara usılında islengen músinler jergilikli ónermentlerdiń joqarı sheberliginen hám Hindistan menen jaqın baylanısta bolǵanlıǵınan derek beredi. Bul kompleks izertlewshiler ushın ásirese qımbatlı, sebebi ol Iran, Hind hámde jergilikli dástúrler óz-ara aralasqan ortalıqta buddizmlik syujetlerdiń beyimlesiwin baqlaw, imkaniyatın beredi. Muxaddes landshaftda Zurmala stupası ayrıqsha áhmiyetke iye bolǵan. Biyikligi jigirma metrden aslam bolǵan pisken gerpishten qurılǵan bul úlken imarat degislik hámde oazisler fonında boy tiklep, buddizm jámáátiniń qúdiretin kórsetken. Zurmala Orta Aziyanıń eń áyyemgi hám iri stupalarınan biri bolıp esaplanadı. Onıń forması hám dúzilisi tipologiyalıq jaqtan hind úlgileri menen baylanısadı. Biraq sonıń menen birge jergilikli qurılıs ózgesheliklerin de sáwlelendiredi. Stupa ibadat orayı bolıp xızmet etken, onıń átirapında diniy máresimler ótkizilgen hám zıyaratshılar Buddanıń muxaddes bar ekenligin áyne usı jerde sezingen. Búgingi kúnde Zurmala qarabaqanaları kúshli tásir qaldıradı, sebebi bul aymaq bir waqıtları monastırlar, muxaddes stupalar hám ibadatxanalarǵa tolı bolǵanlıǵın eske túsiredi. Biraq Ózbekstannıń buddizmlik miyrası tek ǵana terimiz benen sheklenbeydi. Eń áhmiyetlisi, esteliklerden biri Arxa Baktriyada jaylasqan Kushanlar dáwirine tiyisli Dalvarsin tóbe bolıp tabıladı. Bul jerde arxeologlar músinler hám de relifler menen bezelgen pútkil buddizm ibadatxana kompleksin, sonday-aq, jergilikli xalıqtıń joqarı dárejedegi ónermentshiligi hámde baylıǵın kórsetetuǵın belgili Dalbarzın tóbe ǵáziyinesi, altın hámde gúmis buyımlar toplamın taptı. Dalbarzın ibadatxanaları tek ǵana diniy ámeller orayı emes, al buddizm xalıqtıń kúndelikli turmısı menen úzliksiz baylanısqan qala infrastrukturasınıń bir bólegi de edi. Bul buddizm mádeniyatı jabıq monarxlıq dástúri emes, al jámiyetke tereń sińip ketkenligin dáliylleydi. Buddizmniń keń tarqalǵanlıǵın tastıyıqlaytuǵın jáne bir estelik Ferǵana oypatlıǵındaǵı áyyemgi Guvada tabıldı. Bul jerde jetinshi ásirde qurılǵan buddizm ibadatxanası buddizm óziniń tiykarǵı aymaǵınan Taxarstannan ájewir arqaǵa kirip barǵanlıǵın kórsetedi. Kuba Orta Aziyada buddizmniń jergilikli oraylar menen sheklenip qalmastan jańa aymaqlardı qamtıp alıw tendenciyasına iye bolǵanlıǵın kórsetedi. Bul estelik aymaqta buddizm dástúriniń bar bolıwınıń sońǵı basqıshların túsiniw ushın ayrıqsha áhmiyetli, sebebi ol islam qońsı jerlerge tarqala baslaǵan dáwirge tuwra keledi. Barlıq kompleksler, atap aytqanda, Qaratóbe, Payaztóbe, Zurmala, Dalbarzıntóbe hám de Quva Orta Aziya buddizm mádeniyatınıń kóp qırlı hám bay ekenligin kóriwimizge imkan beredi. Olar buddizmlik músinshilik óneri hám de kórkem óneri, hind, iran, ellinistlik hám de jergilikli dástúrler elementlerin qalay uyǵınlastırıp jibergenligin kórsetedi. Olar buddizmliktiń ápiwayı alıp kelingen din emes, al aymaqta belsendi rawajlanıp ózine tán miyras qaldırǵanlıǵınan derek beredi. Búgingi kúnde bul estelikler tek ǵana arxeologlar hám tariyxshılardıń izertlew teması emes, al zamanagóy Ózbekstannıń mádeniy miyrasınıń ajıralmas bólegi bolıp tabıladı. Olar kárwan jolları boyında buddizm ibadatxanaları boy tiklegen, zıyaratshılar hám tarqatıwshılar Qaratóbe úńgirlerinen Baspana tapqan payaz tóbe diywal súwretleri jarqın reńlerde jaynap turǵan Zurmal astupası jańa ruwxıy kúsh belgisi sıpatında tegislik ústinde kóterilgen dáwirlerdi esletedi. Ózbekstannıń buddizmlik estelikleri janlı tariyx bolıp, Orta Aziya tek ǵana sawda-satıq kesilispesi emes, al ideyalar hám mádeniyatlar ushırasqan, óz-ara aralasıp ketken hám mıń jıllar dawamında iz qaldırǵan jańa formalardı jaratqan ruwxıy qarım-qatnas mákanı bolǵanınan derek beredi. Orta Aziyada buddizmniń tariyxı máńgilik bolmaǵan hám ol Jańa eranıń dáslepki ásirlerinde gúllep jasnaǵan bolsa da, áste-aqırıń óziniń ornın basqa diniy dástúrlerge bosatıp bergen. Yaǵnıy Ózbekstandaǵı buddizmniń táǵdiri bir waqıttıń ózinde jeńis hám de joq bolıp ketiw tariyxı. Sonday-aq, aymaqtıń estelikleri, kórkem obrazları hámde mádeniy yadında jasawdı dawam etip atırǵan uzaq múddetli miyras tariyxı bolıp tabıladı. Málim bolǵanınday, jetinshi, segizinshi ásirlerde-aq Orta Aziya jerlerine arablar kirip keledi. Sonday-aq, olardıń basqınshılıqları menen islam áste aqırın tarqala baslaydı hám aqır-aqıbetinde aymaqtaǵı tiykarǵı dinge aylanadı. Ásirler dawamında ruwxıy turmıstıń orayı bolıp kelgen monastirler wayran boldı, Budda jámáátleri kriziske ushıradı. Biraq bul processte bir zamatta joq bolıp ketiw dep táriyplep bolmaydı, álbette. Arxeologiyalıq maǵlıwmatlar sonı kórsetedi, arab basqınshılıǵınan keyin bir neshe ásirler dawamında buddizm orayları áste aqırın hálsirep barǵan bolsa da, bar bolıp kelgen. Bir waqıtları janlı monastir kompleksleri bolǵan Qaratóbe xámde Fayaztóbe toǵızınshı ásirge kelip áste-aqırın bosap qaladı, biraq olardıń sońǵı iskerliginiń izleri buddizm dástúrleriniń saqlanıp qalıw ushın gúreskenliginen derek beredi. Orta Aziyada buddizm tereń mádeniy ózgerisler xálatına túsip qaldı. Bir tárepten islam óziniń qatań monoteistlik tálimatı menen húkimdar dinge aylanǵan bolsa Ekinshi tárepten buddizm óz abırayın joǵaltqan bolsa da, adamlar sanasında bekkem iz qaldırdı. Aymaqta islamlasıwı ótmishti pútkilley joq etiw menen birge júrmedi. Buddizm dáwirinde payda bolǵan kórkem óner, belgiler hám de músinshiliktiń kóplegen elementleri qayta kórip shıǵıldı hám jańa mádeniy ortalıqta óz sáwleleniwin taptı. Bunda Orta Aziyaǵa tán bolǵan mádeniy sintez hám miyrasxorlıq uqıbı kórinedi. Buddizm tariyxında on úshinshi-on tórtinshi ásirlerdegi mongollar dáwiri ayrıqsha orın tutadı. Mongol basqınshılıqları kóplegen qalalar hám ibadatxanalardı wayran etti, biraq, Sonıń menen birge olar jańa diniy tásirlerdi alıp keldi. Mongol elitası buddizmge ashıq edi hám ol Orta Aziyada burınǵı kólemde qayta tiklene almasa da, buddizm dástúrleri haqqındaǵı estelik ózi jańa túrtki aldı. Sol dáwir sayaxatshıları, sonıń ishinde Qıtay hám de parsı jılnamashıları Maurnaxr aymaǵında buddizm zıyarat orınlarınıń izleri bar ekenligin aytıp ótken, biraq on tórtinshi ásirge kelip, Islam tiykarǵı diniy sistema sıpatında pútkilley bekkemlendi hám buddizm tariyxtıń bir bólegine aylandı. Biraq buddizmniń janlı diniy ámeliyat sıpatında joǵalıwı onıń miyraslarınıń joǵalıwın ańlatpaydı. Termiz, Dalvarzen hám Dixua arxeologiyalıq estelikleri waqıt ótiw menen wayran bolǵan bolsa da, búgingi kúnde pútkil bir dáwirdi qayta tiklew imkaniyatın beriwshi freskalar, haykeller hám de stupalar jáne de ibadatxanalardı saqlap qalǵan.

Orta Aziyaǵa kirip kelgen Ganxara dástúri jergilikli plastikanıń rawajlanıwına sezilerli dárejede iz qaldıradı. Jáne de Termiz hámde Fayaztóbede jaratılǵan Buddanıń antropomorflıq súwretleri aymaq ushın jańalıq bolıp, keyin ala diniy kontekst ózgergen bolsa da, kórkem usıldıń ózi kórkem ónerdiń basqa túrlerinde jasawdı elge shekem dawam etti. Buddizm dáwirinde payda bolǵan belgiler hámde naǵıslar geyde keyingi islam esteliklerinde de qayta kórinip shıǵılǵan formada bolsa da ushırasadı. Ózbekstannıń buddizmlik ótmishinde bolǵan zamanagóy qızıǵıwshılıq barǵan sayın artıp barmaqta. Jigirmanshı, jigirma birinshi ásirlerde ózbek, rus, yapon, evropa arxeologiyalıq ekspediciyaları Qara tóbe hám de basqa da komplekslerdi úyreniwdi dawam ettirdi. Tabılǵan diywal súwretleri hám de músinler búgingi kúnde Tashkent hám de Termiz muzeylerinde kórsetilip, milliy mádeniyatımız maqtanıshına aylanbaqta. Bul izertlewler sonı kórsetedi, aymaqta buddizm shetki qubılıs emes, al Evraziyanıń basqa ullı dástúrleri menen salıstırılatuǵın ri. mádeniy qubılıs bolǵan. Solay etip Ózbekstanda buddizmniń joq bolıp ketiwi bul aqır emes, al bar bolıwdıń jańa túrine ótiwi ǵana. Ol jámáátler xámde monastırlardıń dini bolıwdı toqtattı, biraq mádeniy xámde tariyxıy kodtıń bir bólegi bolıp qaldı. Onıń miyrası arxeologiyalıq esteliklerde, muzey toplamlarında, Orta Aziyanıń bir waqıtları dúnyadaǵı eń ullı dinlerdiń biriniń watanı bolǵanlıǵı yadında jasaydı. Búgingi kúnde izertlewshiler hám sayaxatshılar Qaratóbe qarabaqanaları hámde Zulmal stupısında jáne bir márte dıqqat awdarǵanda bir aymaqtıń ruwxıy hámde dúnyasınıń baylıǵınan derek beretuǵın tariyxtıń joǵaltqan betin qaytarıp alǵanday bolamız. Ózbekstanda buddizm joǵalıp ketken, biraq óshpes iz qaldırǵan áyyemgi din. Onıń joǵalıwı tariyxtıń ózgeriwsheń bolıwı múmkin ekenligine mısal, al onıń miyrası, ullı ideyalar hámde obrazlar izsiz joǵalmaytuǵınlıǵınıń dálili. Olar ózgerip, hár túrli mádeniyatlar hámde dáwirlerdi birden-bir tariyxıy toqımaǵa baylanıstıratuǵın ótmishti eske salıp jasawdı dawam etpekte. Sonday, doslar! Eger búgingi videomız sizge unaǵan bolsa, layk basıwdı, bizge jazılıp qoyıwdı hámde pikirlerińizdi jazıp ketiwdi umıtpań. Keyingi sanlarda kóriskenshe, salamat bolıń!